Айыы дьонун уйгу-быйаҥ үрүҥ тунах ыһыаҕынан эҕэрдэлиибит! Өбүгэлэрбит үгэстэринэн тойук, алгыс, оһуокай көмөтүнэн үөһээҥи үрүҥ айыыларга сүгүрүйэбит! Хас биирдии норуот бэйэтин төрөөбүт тылын, төрүт култууратын илдьэ сылдьан, үөрэтэн, харыстаан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдиэхтээх, бу биһиги омук быһыытынан сүдү баайбыт, уратыбыт буолар. Норуоппут ырыатын-тойугун, ийэ култууратын илдьэ сылдьар норуот талааннаахтара биһиги төхтүрбүтүгэр аҕыйаҕа суохтар. Кинилэри кытта биһиги бүгүн сэһэргэһэбит Мин кулун тутар ыйдарым куһулҕаттаах тымныыта күрэлээхтиир кэмигэр бастакы маалтаҕыныгар төрөөбүтүм. Мин оҕо сааһым үһүс маалтаҕыныгар ааспыта, аҕыс саастаах барбытөхтур сиригэр көһөн киирбиппит. Төрөппүт ийэм Марфа Михайловна, ииппит аҕам Былатыан Семенович. Кинилэр иккиэн ыллыыллар-туойаллар этэ, ииппит аҕам ырыа булатыан, ырыатын тойугун истэммин, ырыаҕа тойукка үрдээхтик, чугастык дьыл буоламмын ырыаҕа таттараммын, оҕо эрдэхпиттэн тойугу уонна олоҥхону наһаа сэргиир этим. Ону ол сахха саха фольклора туох симэлийбит кэмэ буолан дуу, мэн ыллаабаттар этэ. Эһэм биирдэ эмит ыллыырын истэн бараммын, мин иһиттэхпинэ арай: «Сыа-сиэм, сыа-сыэм» диэн ыллыыр. Ону ханна эрэ бүгэн сытаммын, үтүктэммин «сыа-һыа, һиэм-һиэм» диэн ырыа ыллыырбын өйдүүбүн. Оттон ол-бу манна дьааһыаҕа сааспыттан тохторго киирэн баран, барыта үксэ Ньууча харайдаах бааһынайдар этэ биһи киирэрбитигэр. Онно ньуучалыы үөрэммитим, төрдүскалааһы бүтэрбитим манна тохторго. Ырыаны-тойугу наһаа сэргиир этим, учууталбыт Иннокентий Иннокентьевич биһиэхэ ырыа бөҕөтүн үөрэтэр этэ, ол ааххаттан ньуучалыы ыллыыр этибит. Уопсайынан даҕаны, концертарга эҥин наар ньучалыы ырыалыыллар этибит, сахалыы ырыаны билбэт этибит. Оттон техникумҥа үөрэнэ киирэн бараммын, онно дьааһы харыытыр үөрэнэн, үөрэхпин бүтэрэн Абыйга тиийэн бараммын, онно баар эбит дьэ саха ырыатын өрө туппут дьоннор Эдэр ыччат барыта гитаралаах, инструментальнай ансаамбыллаахтар, киһи барыта баянист. Онно тиийэммин дьэ сахалыы ыллыыр буолбутум. Абыйга ол ырыа ыллыыр кэммэр өссө хомуска уһуллубутум. Биирдэ арай Абыйга мунньахха тиийбиппитигэр зоотеханик уол Шапошников диэн уол хомустаабытын истэн бараҕына сүрдээҕин сөбүлээбитим, усулуйбутум, ол иннинэ хомус тыаһын мээнэ үлүдээй истэн кэбиһэр буоллахпына, оттон дойдубутугар төптөргө төптөрү көһөн кэлбитим, арай манна эбээлэрбит хомус тыы сылдьаллар эбит, ону миигин киирэн хомустас диэбиттэрэ, киирэммин хомустаатым гынан баран, ырыаһыт быһыытынан сырыттым, хомуска доҕуһаллатан ыллыыр этим, Дьэ ол курдук мин фольклорга сыстаммын, фольклору сэҥээрэммин ыллыыр, туойар, тойуктуур, оһуокайдыыр буолбутум. Эбээлэрбит сүрдээх үчүгэйдик оһуокайдыыллар этэ, бу манна төхтүргэ олох тарбахха баттанар биис оҕотох Элизавета Михайловна Шадрина баара. Кини оһуокайын тыла олус үчүгэй баай буолар этэ Уонна оттоол аҕам ырыа булатыан оһуокайдыыр этэ, кини эдэр эрдэҕиттэн этэр үһү, сураҕын иһиттэхпинэ «Кыайыы ыһыаҕар Малтааныга үс күн эппитэ» диэн кэпсииллэр этэ кырдьаҕастар. Итиэннэ оттон ол курдук фольклорга тардыһаммын кэнники бу Кэскил хомус ансаамбылын салайааччы буолбутум. Петя тоҕус сүүс тоҕуон түөрт сылтан, онно оҕолору тардан, үөрэтэн, өссө оҕолорго эбии оһуокайга, тойукка үөрэтэлиир этим оҕолору. Оттон бу эбээлэрбит Кэскил хомус ансаамбылыгар сылдьаннар кинилэр талааннара сүрдээхтик арыллыбыта, ол курдук хоһоон айар буолбуттара, уонна норуот ырыатын ыллыыллар этэ бары. Оһуокайдыыллар этэ, норуот ырыатын, таҥалай ырыатын сүрдээх үчүгэйдик Маргарита Титовна Попова аллыыра, Дьяконова Анна Константиновна, норуот ырыаларын наһаа үчүгэйдик ыллыыллар этэ, Окоемова Прасковья Константиновна, Платонова Дора, ким Лыткина Татьяна Оттон мин бэйэм эмиэ бу норуот ырыатыгар үрдээхтик ыллараммын норуот ырыатын эмиэ ыллыыр этим, араас күрэхтэргэ кыттар этим. Оһуокайдаан улуус да ыһыаҕар, бэйэм нэһилиэгим ыһыаҕар, үс хатыҥ да ыһыаҕар миэстэлэһэн турардаахпын. Уонна оттон олоҥхону ыллыыр буолбуппут. Олоҥхолооммун эмиэ концерка кыттан лауреат буолан турабын. Туох Туйаарыма Куом уҥатыйар ырыатын ыллыыр этим. Уоннаттан фестивалларга кыттан эн куруутун миэстэлэһэ сылдьыбытым. Уонна Сылайдахпына иһин норуот ырыатын бэйэм даҕаны таах дьиэбэр олорон эрэн мин ыллыыр идэлээхпин. Даҕаны лайбатым ааһар санньаммыт курдук буолабын. Кэскил хомус ансаамбылын уонча сыл салайдым. Бу ансаамбылга бэйэм сиэннэрим, оҕолорум, сиэннэрим, хос сиэннэрим бары хомуска уһуйуллан олус үчүгэйдик хомуссуур буолбуттара. уонна норуот ырыатыгар кыттаныллыллар. Бу Кэскил хомус ансаамбыля билигин отут биэс сылларын туоллубут. Ол усталаах туоратыгар оттон сүрдээх үчүгэйдик билин даҕаны элбэхтэр, кытталлар. Бу ансаамбыли билигин кыыһым ылан салайаһаллар Анастасия Дмитриевна. Онон бу ансаамбыл өссө даҕаны иннэ кэҥээн өссө хайдан истиннэр диэн баҕарабын. Уонна оттон бу эдэр ыччат фольклорга кыстан, хомуска кыстан, бэйэтин өбүгэтин үгэһин үөдүтэн, бу мин сахабын диэн саныы сылдьарыгар да үчүгэй. Өбүгэттэн кэлбит үгэспитин илдьэ сылдьыаҕын, саха быһыытынан сайда туруоҕун. Билигин мин ийэм Марфа Михайловна Заморшикова Ырысыпысар тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Үлэ Кыһыл Знамята орден кавалера, үрдээх үчүгэйдик норуот ырыаларын ыллыыр этэ, кини хаамай сөбүлээн ыллыыр ырыатын билигин мин ыллыам. Отчут кыыс хоргуппут ырыата